Dumelang bagwera ba puku, yo a le dumedišago ke mogwera o mogolo wa puku. Nna re rata puku. Lekhono, re nyaka gore re lebelele thutwana ya rena e lebelele mithara. Mithara ke engwe ya dithekniki goba ditlabelo tše e leng gore direti ge di reta di a di šomiša. Re tlo lebelela mithara. Gomme re tlo lebelela, re lebeletše go tšwa go diretšo tša rena tša Mphato wa Lesomepedi. Ge o fetola potšišo mabapi le mmithara, o lebelela dintlha tše di latelago, goba mmithara, ge re o sekaseka, re o sekaseka ka fase ga melawana ye mebedi, e lego molawana wa kwano le molao wa kgaoganyo. E, mithara ge re o tlhalosa goba ge ba o tlhalosa ba re ke thulaganyo ya mothalothetšo ba o tlhalosa gore ke ka mokgwa e le gore mongwadi o re sereti se rulagantšhitše methalothetšo ya gage ka ona wa mothalothetšo o itsego ka ona se ke nyakang go se tlhalosa Ke taba ya gore mohlomongwe pele ga ge re ka tsenelela ka gare ga lereo le kudu, ke taba ya gore methalothetso, ka moka na lena la tseba gore mothalothetso ke eng? Mothalothetso ge re o bala, re o bala go tloga mathomong go fihla mafelelong a lefoko, ya ba gona fao e leng gore re a khutša. Eupša go na le methalothetso e mengwe o hwetše e le gore go o bala O hwetša go na le fao o khutšago, lefelo la tlhago la go khutša. Lefelo leo la tlhago la go khutša ba le bitša gore ke sešura. Gomme go se no khutša wa tšwela pele, a be o, o ema mafelelong a mothalothetho. Jwale sešura seo se arola mothalothetho go ya ka. dikarolo tše pedi. Dikarolo tšeo tše pedi re di bitša gore ke dikarolommithara. E, re na le karolommithara ya pele le karolommithara ya bobedi, karolommithara ya A le karolommithara ya B. Ka mokgwa ke tlhalositšeng ka gona, mithara ke thulaganyo ya methalothetho. Go na le methalothetho e leng gore o o bala Ya ba le lefelo le letee la go khutša. A re lebeleleng melawana ye e leng gore e hlahla goba ye e lego gore le re sekaseka mmithara ka fase ga yona. Molawana wa rena wa mathomo, slide sa se se re tšwang mo sona, boela mo slide se re tšwang mo sona. Molawana wa rena wa mathomo o bitšwa gore ke molawana wa kgaogano. Molawana o tlhalosa gore Dikarolo tše pedi tša mmithara, ka ge re bolela ka mmithara re bolela ka mothalothetho, di swanetše gore di aroganywe goba di kgaogane ka dikarolommithara tše pedi. Karolommithara ya rena ya mathomo ši yona mo go tšwago go seretong sa rena sa e, kgaribjana ya ka. Re tlo lebelela mithara go tšwa go sereto sa kgaribjana ya ka le sa Chrishane. Um ba bolela gore ke sepela nke ga ke ithome, o ntlhatswitše bjalo ka lesea. Um go lebelela mothalo thethoki, dikarolo tše tše pedi tše tše o arogantšhitše mithara go ya ka di um dikgopolo tše pedi goba dikarolo mithara tše pedi. Sa mathomo se hlalosa gore ke sepela nke ga ke ithome. Sa bobedi se hlalosa gore o ntlhatsitšwe bjale ka leswea. Mithara fa goba sešura se kgaoganya dikgopolo tše pedi e lego kgopolo ye bolelang ka go sepela ka ka go ikgantšha gape gape le kgopolo ya go hlatswega bjalo ka lesea. Ke dikgopolo tše e lego gore o swanetše gore o di hlalose ge mithara o bolela ka mokgwa wo. Goba mo mmithareng o tshwanetše o tlhalose gore re na le molawana wa kgaogano mo go kgaogana karole tše pedi tša mothalothetho goba karole tše pedi tša mmithara. Di bitšwa dikarolommithara gomme di arogantšwe. Di arogantšhwa ke eng? Ke sešura. Sešura se se sona. Sešura ke lefelo la tlhago la go khutša. Wa ka mokgwa o ke tlhalositšeng ka gona, ke kgona go kwešiša gore le, le, le a se bona sešura sa rena. Karolommithara ya mathomo le karolommithara ya bobedi Ke molawana wa mathomo wo o kgaogantšhago dikarolomithara. A re yeng go molawana wa bobedi. Molawana wa bobedi wona o amana le um dihloa tša mošito. O bolela ka taba ya gore dikarolomithara tše pedi di tshwanetše gore di kwane. Di kwana ka eng? Re bile le molawana wa mathomo e bile wa kgaogano. Bjale re ilo lebelela wa bobedi, wo e lego gore ke molao wa kwano. Mo go kwano re lebelela gore na dihloa tša mošito, re lebelela kwano magareng ga dihloa tša mošito. Mo go dihloa tša mošito, um ge re bolela ka sehloa xa mošito, re bolela ka lefelo le e leng gore O re ge o fihla mo go lona wa goga, re kweng ke sepela nke ga ke ithome. O ntlhatswitše bjalo ka lesea. Ge le ka lebelela fa, um mafelo a e lego gore re khutša go ona, e seng re khutša, mafelo a e lego gore re goga go ona, ke lefelo la mathomo.

Kwano ya dinoko. Eh, e lokile. Mo go kwano ya dinoko re lebelela taba ya gore eh a ke ke tlhalositse gore mo eh, mo molawana wa eh meter re lebelela gore melawana e mebedi wa kgaogana Fa re lebelela dikarolo mmitara, re lebelela dikarolo mmitara, ra ba le molao wa bobedi wa kwano. Mo go kwano re lebelela dihloa tša mošito, ra lebelela gape-gape le dinoko, palo ya tšona. Re lebelela palo ya dinoko, ga re lebelele gore na Dinoko tša karolomithara ya mathomo di tše kae? Ke, sa mathomo, sa bobedi, sa boraro, sa bone, sa bohlano, tshela, šupa, seswai, senyane, lesome, lesometee. Mo mothalothetong wa go latela re na le tee, pedi, tharo, nne, tlhano, tshela, šupa, seswai, senyane, lesome, lesometee. Ge le ka lebelela, methalothetho e ka mokanana e na le dikarolomithara, e na le dinoko tše lesometee, tše lesometee. Bjale go ra gore. Dikarolomithara re kgotsofetše ka tšona gore di arogantšwe go ya ka go lekana. Re na le dihlowa di a lekana le palo ya dinoko. Ke ntlha ye e leng gore ke dintlha tše e leng gore re a di lebelela ge re lebelela mithara. Pele re ka tswalela a re lebeleleng gore na mohola wa sešura ke eng mo seretong. Sešura wa ka mokgwa o ke tlhalositšeng ka ona ke kgaotšo. Goba ke fao e lego gore sereti se khutša gona ge se, ge se reta goba ge se, ge se, ge se hlalosa mantšu mo temaneng. Mohola wa sešura ke go tlemaganya methalothetho, go kgaogantšha dikgopolo tša mothalothetho, go tlemaganya le go kgaogantšha methalothetho, go tlemagantšha, go e kopanya goba go e kgaogantšha, goba gona go senya mithara. A re lebelele gore na Mo go kgaogantšha se ke se kwelego, ke tšaba gore ge le ngwala ka tlhahlobo, ge ba re re fe mohola wa mmithara wa sešura, o lebeletše ntlha ya ya go tlemaganya dikgopolo, go re go hlalosa gore. um mithara goba sešura goba re laetša sešura o bo o fe le mohola wa sona mo mothalothetšong o swanetše go tlhalosa gore sešura sa rena re se bona kae ke kgopela gore boele morago boele morago ee ya o boele morago a ke re sešura sa rena Ke taba ya gore o, e re ke nyaka go tlhalosa se sengwe, a ke re ke, ke ntho nye ke, ke, ke mothalotheto, ba re ke sepela nke ga ke ithome, o ntlhatswitše bjale ka lesea. Mothalotheto wa rena ke taba ya gore o, um go na le dikgopolo tše pedi ka mokgwa o ke tlhalositšeng ka gona. Kgopolo ya mathomo ke ya gore ke sepela nke ga ke ithome. Ee, sešura se kgaogantšha dikgopolo tše pedi, e leng kgopolo ya gore sereti se sepela nke ga se ithome le kgopolo ya gore o ntlhatswitše ka lebjale ka lesea. Ge re sekaseka dipotšo tše e le gore di sepelana le thetho ka mehla, re swanetše gore re dire bonnete bja gore Re hlokomela ntlha ya gore ge re ngwala re tšhomiša tirišo. E ba re efa mohola wa sešura, o swanetše gore se hlalose gore sešura seo se kgaogantšha dikgopolo tše pedi, e lego kgopolo ya go